Ie wir, goliau fel yna sy' 'di gwneud Rhys Griffiths yn bêl-droediwr mor arbennig. Mae 'di roi'r bêl 'na yn y rhwyd 54 o withe y tymor yma, 38 o rheiny yn y gynghrair. Tipyn o gamp. Mae'n neis i ware 'da Rhys fel 'ny achos yy ni'n gwbod ma' ma' moyn ennill y bêl, ma' moyn ca'l y bêl a ma' moyn chware gyda'r bêl a

yn yr esgid aur ydy'r rheini, y chwaraewyr hynny sydd yn chwarae yn yr uwch gynghreiriau drwy Ewrop ym mhrif gynghrair eu gwlad nhw, a wedyn pwy bynnag sydd yn sgorio'r nifer mwya' o goliau ddylsa ennill y gystadleuaeth, ond 'di hi'm yn gweithio felly, ma' 'na ryw fformiwla sydd 'di cael ei ddyfeisio ers dros ddeng mlynedd bellach er mwyn trio gwneud o'n deg. Os ydach chi'n chwarae er enghraifft yn yr uwch gynghrair yn Lloegr lle ma'r safon i fod yn uwch, yna ydach chi'n cael dau bwynt Am bob gôl felly, os dach chi'n sgorio deg ar hugain o goliau mewn tymor, dach chi'n cael chwe deg o bwyntiau. Ac yng Nghyngrair Cymru, lle maen nhw'n meddwl bod hi'n llawer haws sgorio goliau gan bod y safon efallai yn is na'r hyn ydy o mewn cynghreiriau eraill, dach chi mond yn cael un pwynt am bob gôl felly mae rhaid sgorio dwywaith gymaint o goliau er mwyn cystadlu â'r Ronaldos y byd 'ma i geisio mynd am yr esgid aur.

Cyfweliad â fe. Mae ennill Tlws yr Esgid Aur am sgorio y mwyaf o goliau i bêl-droediwr yn fwy o werth na'r Oscars i actorion, oherwydd mae'n rhywbeth mae'r unigolyn wedi llwyddo i wneud, yn hytrach na phleidlais neu farn eraill amdano. Fe gafodd y gystadleuaeth yma ei sefydlu union 40 o flynyddoedd nôl yn nhymor 67, 68 ac yr enillydd bryd hynny oedd Eusebio yn asgorio, os dwi'n cofio'n iawn, 42 o goliau i Benfica yn ystod y tymor hwnnw. It's a fantastic feeling to have my name up there with people like Ronaldo and Torres and Adebayor is fantastic for someone from the Welsh Premier League. But you've got to take it with a pinch of salt as well and uh, I realise I'm lucky to be in that company. Ond nid Rhys Griffiths yw'r unig Gymro i sgorio digon o goliau i ennill y wobr. Mae fel rhaid cynnwys Ian Rush, wrth gwrs, mi nath o ipio'r esgyd yn nhymor 82, 83 pan sgoriodd o 32 o goliau bryd hynny. Ac wedyn mae gennych chi bobl fel Mark Lloyd Williams neu Jews wrth gwrs sydd wedi bod yn brif sgoriwr Ewrop ddwy waith. Pan nes i sylweddoli gweld y rhestr uh, bod fi'n y mis greu fel Thierry Henry, David Trezeguet yn amser ac ydym fi ennill cwpan y byd efo Ffrainc. Um, oedd hi'n anrhydedd achos um, gwylio'n ar y teledu

Bencampwriaeth. Maen nhw wedi chwarae'n wych trwy gydol y tymor. Fel ych chi'n gallu gweld, mae gennym nhw cefnogwyr brwd hefyd. Mae gymysgedd o bobl ifanc a phobl profiadol yn y tîm. Peter Nicholas yn arwain, Craig Jones yn chwaraewr ifanc bendigedig. Cymysgwch hwnnw wedyn gyda Mumford a Cobi Ziero ac Andy Legg yn y, yn y llinell canol. Ond yna, Rhys Griffiths yn y llinell flan. Blaenwr gore'r gynghrair yn sicr. Wel, chwarae teg i chi. Wel, un sy'n gwybod popeth am hyn, wrth gwrs, Mike. Chwarae teg, fe yw'r gais gael ei gorau. Ond, Angharad, wedi clywed rhyw si bach, mae ni ar wedi saith sy'n gyfrifol am lwyddiant y tîm. Wel, yy, do, yn sicr, ma' 'na si. Diolch yn fawr i ti, Nia. Lot fawr o fwrlwm fan'na yn Llanelli. Nawr te, os ych chi'n gefnogwr brwd o bêl-droed i'r graddau, ych bod chi'n mynd ar wefan y Ffederasiwn Rhyngwladol, FIFA dot com, fe fysech chi wedi darllen y newydd syfrdanol Mae y cwmni yma, Tinopolis, sy'n gyfrifol am lwyddiant tîm pêl-droed Llanelli. A few years ago, Llanelli were a modest outfit until a takeover by media producers Tinopolis transformed their fortunes. Wel, bysen ni wrth y modd yn cymryd clod personol am lwyddiant tîm pêl-droed Llanelli a Rhys Griffiths wrth gwrs, a chael fy holi yn gyson ar sgorio golissimo, ond yn anffodus, allwch chi ddim credu popeth a llenwch chi, hyd yn oed ar wefannau swyddogol.